Кинди күрээччилэрим устубатаам дыраатта, тэйэн да хаалбыт курдукпун, онон бүгүн кэрэ кистэлэҥэ биэриигэ баран сырыттым. Күнүс ол иһин ол кэнниттэн оҥостубучча бэлэмнэммиччэ диэбит курдук устан кэбиһиэм дии санаатым. Тоҕо диэтэххэ наһаа өр бэлэмнэнэн, суруйан олох күүскэ киһи ылсыстаҕына хаһан даҕаны

Сандара юрист ден сирэйдэхпин. Ол онно туох ба буолбутун уонна хаһан даҕаны били аҥардас хаартыска уонна бүтте э, смайлик турарын көспүппүн бэйэм санаабын үлүстэ сатыыбын аһаҕас буола сатыыбын уонна мин санаабыттан баҕар туох эрэ дьоҥҥо туһалаах буоларай санааттан санаа саҕыллар дииллэр ол кырдьык туһалаах ол иһин дьоҥҥо баҕар тугум үчүгэй оҥоруом диэммин суруйабын

биир дьүөгэм Нина блог бук бар диэн эппитэ блог бук диэни ыыппыта миэхэ аны көрү көрбүтүм олус интириэһинэй эбит кинигэ оҥоһуллан тахсар эбит эһиги инстаграмҥа баар суруйуугутунан хаартыскаҕытынан кинигэ оҥоһуллан таххар эбит түргэн баайытык эн бэйэн бэлиэтиигин киирэҥҥин ханы хаартысканы киллэрэбин хамныы киллэрбэппин миэхэ үс сүүс пост баарыттан бу бачча кинигэ буолан таҕыста иһин халыҥ диэххэ сөп бэйэн ааттыыгын суруллубут суруллубат диэн миэнэ ханнык хаартысканы таһыттан оҥороргун хоруйаҕын көрдөрөҕүн уонна бу суруйбутуҥ чисто барыта баар хаартысканы хаартыскаларын санааларын барыта көстө дьыллар онон мин маны көрөн бараммын наһаа үөрдүм астынным уонна хадды эрэ санаам дьэ уоскуйда диэхпин баҕарабын тоҕо диэтэххэ үс сүүс пост диэн наһаа аҕыйах буолбатах миэхэ холобура мин куруутун элбэҕи хоруйабын ханаабынан үлэстэ сатыыбын уонна онтукам так халгыҥа көтөн хаалбатах курдук уонна оҕолорбор сиэннэрдэр эмиэ тугу эрэ хаалларыахпын сөп эбит диэн санаатым уонна оп сайынан мин хас биирдии киһи кинигэлээх буолтаах диэн санабын кинигэни суруйар киһи хаһан да лучше поэт прозаик э, буолуохтааҕара диэн буолбатах кинигэ диэн хас биирдии киһи санаатын үйэтиппит сирэ буолар былаары киһи һин бир тугура саныыр һин бир тугура толкуйдуур хас биирди киһи уһулуччу хас биирди киһи атыны толкуйдуур ханаата атын ол ону биһиги хайдах эрэ үйэтитиэхпитин сөп инстаграммытыгар суруйарбыт наһаа үчүгэй ол биһиэхэ күннүк курдук буолар дневник диэн дии ну человека ол оннук курдук Уруйарбыт үчүгэй баҕайы курдук, ол эрээри кинигэ буолан бу киһи илиитинэн тутта тутан хабан турара хайда эрэ өссө ордук астык дии саныыбын. Ол иһин мин билигин суруйар постарбын хотору эмиэ кинигэ оҥорон таһаарыам, оҥоруом дии саныыбын. Сыаната булана кадьык допуочча хоҕус эмиэ даҕаны алта этэ тыһынча курдук төлөөбүтүм баҕалаах. Аҕалан биэриитиниин эмэ төлүгүн биэс мөһөөх баҕалаата. Ол көрдөххө эмиэ даҕаны ыл да уур диэтэххэ иһин хаччы курдук. Ол эрээри дириҥник толкуйдаан көрдөххө бу эн санааларыҥ, эн хаартыскаларыҥ, эн олоҕуҥ кэрчиктэрэ, эн оҕолоргор кэлэр кэнэҕэски ыччаккар хаалар диэни толкуйдаан көрдөххө олус чэпчэки тоҕо диэтэххэ ол оннугар мин холобура мал сал ылбаппын ол кириитэ мин кинигэни оҥоруом үйэлээҕи оҥоруом диэн санаанан киһи саха дьоно хайда эрэ олох арыччат били туох буоллахпыт дии бэйэбитигэр бүгэн сылдьар дьон буоллахпыт били санаабытынан эн олох наһаа аҕыстык элбэх киһи үллэстибэт ол иһин Ороҕор киһини билбэккин былаа дии. Онтон билбэт киһини тороттон көрдөххө диэри маннык аһар дуоспураннаах, тоҥкуруун, улахамсык ин курдук көрөҕүн. Ол киһигин буолана арай бараҥҥын санааларын ааҕын, хандара социальнай ситимнэргэ кинис санааларын ааҕан бараҥын олус даҕаны атын киһиэбит дии саныыгын, хаддары истиҥ баатык саныыгын чугастык ылынаҕын. Ол аата кини ханааларын ара хоруйбатаҕа буоллар биһи кини тохтон куттанарын тугу гынарын хайда тохтон үөрэрин хомойорун биһи билиэхпит суох этэ уонна баҕар атыннык ханы ыһыддьыахпытын сөп ол хадда эрэ киһини хомотор уонна хадда эрэ киһи аһаҕас буолара үчүгэй дии саныыбын мин ол иһин дьону барытын наһаа да олох барытын олоххутун кэпсээн диэн буолбатах биллэн турар аһаатар бу олоххут биир эмэ түгэннэринэн үллэстиҥ санааҕытынан үллэстиҥ толкуйгутунан үллэстиҥ диэммин ыҥырабын уонна бэйэм ону эмиэ тутуһа сатыыбын туох да реклама иһин буолбатах маны российскай российскай бу тэрилтэ оҥорор ханнык атын куораккалааллар ол ким эрэ сакаастан баҕарар буоллаҕына ссылкатын буллахпына угуоҕум аллара киирэн описание диэни баттыаххытын сөп онно көстүөхтээх уонна оттон туох бөрүтүөнү баҕара хаалаҕын өссө видео устуом уһаппакка эҥҥэппэккэ диэн бэйэбэр испэр эрэллээхпин сибаатык